Hiç haçan birinji söýgi ýatdan çykmaýar diýerler. Ýa teke bola.
Kinolarda indiskide bolýar.
Sen şuňa söýşen gyzyň diýip otyryň a, dogry dämi? Birinji söýşen gyzyň ady näme diýip otyryn. Näçe ýaşyňda söýşüpsiň diýdim. Men käbir gyz bilen strças etdim diýen ýadymda ýok.
Waý. Bar hiç ýok poslednisy bardyr a. Men gyzlar ýaly ikije oglan bilen söýüşsin diýmeýän ýöne ýadymda ýok şoň üçin bileman. Waý waý waý waý waý eý haýsy gyz beýle diýdi seň Haýsy ýadymda oglan oň ýaly oglan bolar bir ýaly. munt bir munt laýk basyp oturanlar laýk basmaň meň aýdanyma dogry goşulýanlar laýk gosuň goýuň karoçe ýa plýus goýuň haýsy gyzy tutsaň söýüşeň näçe oglan bilen söýüşdiň diýse iki ýada gaty gitse özüne merträk bolsa üç diýe ondan köp aýdan bamy. Dym panýataly eger-de hat hakykatdan hem panýataly köp oglan bilen söýüşen bolsa bu zatlar geçdi geçjiligi bilen täze bilen işiň bolmasyn könelik bilen diýip sorag berýärler dogry dälmi şeýle diýýärler indi meň aýdanma goşulýanlar plýus goýuň iki üçden köp aýdýan gyz bamy.
Baý bu sen tarapdarlaryň ýaman ekän hajy menem aýtjak seret seret sen jandamyrdym. Real durmuşda şeýle haýsy gyz tuta gel söýüşeli näçe oglan bilen. Maňa seret häzir şular plýus goýup bolsun seň sesiň bölmäýin soň men aýtjak hany meň sesimede goşulýanlar bardyr. Hany göreris bakarys bakarys.
Joşaýmaň oglanlar.
Wapros?
Ine, seret. Hawa. Soň Medicals-dan soň bolýar. Salamon togsan alty, togsan altydan soňuny kabul etmeli. Hä? Ine, Kerwen elli, elli ikiden soňuny kabul etmeýäs. Ana saňa gitdi plýus. Indi men tarapym alýanlar maňa goýýat plýus Durun bolýa. plýus basmaňyz bes ediň merhaba merhaba salam aleýkum Plýus. salamlaşmadyk hemmäňize salam aleýkum sora.
Seret sen aýtdyň häzir gyzlar diýdiň bir ýada iki oglan bilen söýüşendir hökman suratda bar gyzam diýip şeýle diýip otyrsyň şeýle dämi. Hawa. Gyzlar ä oglanlar bilen söýüşýä men boýun ýalan diýmeýän çyn ol söýüşýä ýöne şol gyzyň bir oglan bilen goýuşyp ikinji oglan bilen söýüşmegine kim günäkär? Gyz günäkär.
Gyz günäkärmi? Hany gyzlar meň tarapymy aljak ýokmyka indi meň üçinem plis basýan kändir häziştaýda oglanlar günäkär şu zada sebäbi näme bileň seret dur dur dur seret indi men aýdaýyn Aýmyrat gyssanma dur
sebäbi
gyz aýdýalara türkmende bara äre är etýänem gara ýer etýänem gyzdyr diýýär dogrymy. Minus

Oglanlaryň hökmany suratda oşipkasy bolýar. Gyz bir oglan bilen goýşup, ikinji oglan bilen söýüşýär. Sebäbi gyz gulagy bilen diýýär, bilýäňmi? Gyz gulagy bilen diýýär. Erkek gözden. Erkek gözden diýýär. Gyz hökmany suratda eşidendir şondan, birinji oglandan Dur. görmeden ikinji oglandan görendir. Şoň Ýok. üçinem söýüşendir başga oglan bilen. Ýöne Bolýar. bar-a. Indi men seniň bu sözüňi goldaýyn. Dur. Bir mun. Indi men gürläýin, onsoň sen gel iziňi dowam et. Ine sen maňa plis atýan ýok, bary minus asatyra. Dur, sebäbini aýtjak. Haýsy, haýsy oglan, haýsy oglan normalny gyz bolsa şoň bilen do konca gitmek islemeýär. Meselem, her kimiň öz sulkunyň aleniň öz islegine görä, islegine görä gyz bilen söýüşesi gelýär. Naprmer men saňa diýjek, naprmer, bagyşla ýöne men saňa diýmeýän ýöne gatam pikirem etme, zadam etme, Ýok, diýjek ýok. saňa, Eme, Aziza, şeýle, gel söýüşeli, söýüşip başladyk, howamy? Men saňa aýtjak, Aziza, diňle, gaşyňy ütme, men halamaýan. Aziza, şu oglaga böňküp jyrpyldama. Aziza, meýdana çykma kän bir, maňa aýdyp çyk. Aziza, jaň edem at, näme üçin Zaýat şony düşündir. Şeýle, şeýle, ýa-da senem pohuý maňa, men oglana atjot berjek däl, men öz edenimi etjek, meň kelläm işle, Hudaýa şükür, eýleň, beýleň diýip, Şeýle hereketler edýäň meselem gyzlar bar şeýle eger söýse oglany gyz maşgala söýse şoň bilen bagtly bolmak üçin oglana razy bolýar. Men razy bolmança ýaňky ýaly açyp ýatmaly däl. Men umumy aýtjak bolýanda şeýle gowy taraplaryna şo düşünişmeli uruşdykmy uruş bolýar oglan bilen gyzyň arasynda uruş bolýar şu ýerde biri hökmän ejizräk bolmaly. Ikisem dagowor geçip ikisem uruşyp otursa onda hiç wagt söýgi söýgi bolmaýar. Biri pesräk bolup şoň oglan Gyz şonda daýyba ses dursa, Koneşna bolma, eger-de Hanna arman bolal bolýa şolaň etjek, senem meň aýdanym et onda, men diňe seninim, senem meňki bol. Şonyň dogry, ýöne käri oglanlar bar dilek keýp üçin. Näme üçin köp oglanlar aldap gyzlary başga zatdan başga gyzlary alyp oýnap gezýär. Sebäbi oýnatgy gyz bolsaň oýnatgylygyň hem dowam eder. Saňa şeýşiraýyn. Eger-de yns ynsaply arassa päkli bolsa oglaram ýolbarsyň ýa-da doňzuň ýüregi däl. Hemmäkam adam ýüregi adam adam bolsa adam adama çüşýä dogry dämi düşünýä ýagdaýa gyzyň aldap oýnap zyňyp gidesi gelmeýä men näme üçin iýminde oýnasym gelmeýä gyzlary şoň üçin bir gyza dursaň bir gyza dursaň durup bolýa ýöne gyzyň özi jyrpyldap zat etse oýnatgydygyny bilse daway das bi da nya ana bolar indi meň aýdanlaryma plýus kimki köp. Seret seret bar zady aýtsaň aýtsaň maňa söz galmaýar sen özüň üçin plýus sorap otyrsyň ýöne dogrysy seň aýdana aýtýanyňa da düşünýän menem goşulýan senem nepravilny aýdaňok ýöne seret bolýa polýubom ikisinden birinde aşipka bolýa ýada Oglan açykka görä ýa-da gyz açykka görä, ýöne bara bileň. Eger-de bir oglany söýen gyz bolsa, şol oglan diýip do konca gidýän gyzlaram kän. Bileň. Oň üçin bardyr ikisinde-de, bu durmuşda pes bar, beýik bar, hökman suratda bolýar. Diňle indi, saňa ýene bir zat düşündireýin saňa. Insert Ýene Bilmek. kim bilen bagtly bolsaň şo bilen ýaşaşmaly. Egerde sen Türkmenistanda ogly bir bilen bagtly ponýatny bar.
bolmasaň gözüň ýetýän bolsa gerek däl. Azara Türkmenistanda sen häzir orslaň ponýatasyna gidip otyrsyn. Türkmenistanyň ponýatasy.